Мехурбан һәм мәхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән. Игътибарыгызга Бөек Ислам тәгълиматына багышланган дини вә мәдәни программабызның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Сөекле Пәйгамбәребез хәзрәте Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең, Аллаһ сәнгать сахибы булган мөэминнәрне сөяр, дип боерган хәдис шәрифенә таянып, Бүген без сезгә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең Илһамият клубының татар профессиональ сәхнәсенең җәүһәрләре белән күрештерәчәкбез. Газиз кардәшләр, каршыгызда Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең җырчысы Мулланур углы Газинур Фарухшин. Хуш килдегез безнең студиябезгә, хөрмәтле Газинур Фарухшин гали җәнаплары. Әйе, тарих төпкелләреннән килә бит сезнең җыр. Менә Иң беренче очрашу җыр белән, кеше белән, шәхес белән ул һич онытылмый. Менә Сиңа кайттым, газиз туган җирем дигән җырың белән сез милләт бакчасына килеп кердегез. Менә беләсезме, кешеләр арасында шундый сүз ишеткәнем бар сезнең хакта. Ай, бу Газинурның! Бу Газинур былбыл оясында йоклаган микән, әллә теленә сандугач кунган микән? дигәннәрен ишеткәнем бар. Әйе, Газинур туганкай, лайклы гомер иттегез. Милләтнең сәнгатенә багышланган бер көчле рухлы, бер тәкъдир сез үзегез. Газинур әфәнде, әлбәттә, сезнең кебек мөхтәбәр шәхесләр белән очрашу бик еш туры килми. Бүген бер сөйләшик әле, гөрләшик әле. Милләт белән, телевизор караучылар белән вәгъдәләр дә куешыйк әле. Газинур әфәнде, үзегез хакында, иҗат җимешләрегезнең җитешүләре хакында тәкъдир һәм сез бәхетлеме ул дип сорыйсы да килә.

Әнкәй әле тальянда да яхшы гына уйныйдыр ием. Алар бәлкем шулардан да килгәндер, минем абый зур музыкант, укытучы. Димәк, әйтәләр бит, сандугач оясында сайрарга өйрәнә дип. Сез дә шулай димәк? Шулай да булгандыр.
Аннан соң мин үзем алай җырчы булырмын дип Уйлаган кеше түгел мин, шофер булып эшләрмен дип уйлаган кеше инде. Эшләдем дә. Әйе. Шофер булып башладым, шофер электрогазосварщик булып һәм тагын шофер булып бетердем дә аннан соң хәзер тагын филармониядә менә шулай. Үземнең яшьлекләрне инде. Хәзер менә тагын концертлар белән йөрибез. Бик күп йөрергә туры килде концертлар белән дә. Бик күп эшләргә туры килде. Радиолар да бик күп язылырга туры килде, бик күп җырлар халык тыңлый торган булды, менә сез әйткән Сиңа кайттым газиз туган җирем кебек җырлар. Оренбур Чиләбе, анда Әй гармун гармун, э, нәрсә генә саубуллашу, Керкәле таулары бик күп җырлар популяр булдылар. Бөтен җырда популяр булды дип әйтә алмыйм. Э, радиода Худсавит дигән Элек бар иде. Әйе. Оешма шундый синең җырыңны э, төшереп калдыра торган. Үз гомеремдә бөтен сүзен җырчының, э, композиторның тикшерәләр инде алар. Үз гомеремдә бер җыр калды минем анда. Әти турында язылган Илгиз Закировның бер җыры калды. Шул чаклы әйбәт язылган иде ул, хәзер дә ул радиога кергән юк, шул гына ул худсоветтан. Хәтта анда Илһам абыйларны тикшерәләр, Хәйдәр абыйларны. Ул ни фондка калмый ул. Тикшерәләр дә төшеп кала, бер тапкыр бирәләр дә улдыр, бетте. Тагын кире яздырсаң гына инде, шундый күп случайлар. Сезнең кебек сәнгать өчен бит ул сезнең кебек, Мөхәммәт хәзрәт, бирелергә кирәк. Сәнгатьне яратыр өчен кешене дә яратырга кирәк, шулай бит? Менә сезнең, сезнең.

Үзегезгә мәгълүм, һәр шәхеснең була үз гәүһәре, була үз җәүһәре. Газинур Фәрухшинның да гәүһәре ул халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе итү. Газинур Фәрухшинның җәүһәре ул җыр. Җыр безнең йөрәкләрдә. Газинур әфәнде, әйтегез әле, бүген татар профессиональ сәхнәсенең җыр сәнгате Нинди халәттә? Сез аңарга нинди мактаулар, нинди тәнкыйтьләр белән карыйсыз?
Дөрес, дөрес сорау. Татар һәм башкорт җырчылары, җырчылар да күп. Ә сәнгать очсызрак җырчылар аркасында бик нык аска таба. Ул очсызрак җырчылар алар бүген, иртәгә дә, берсекөнгә Бәлкем булмый да менә шундыйрак. Шуның аркасында халыкның белем дәрәҗәсе дә төшә, сәнгатькә булган дәрәҗә дә бәләкәйләнә. Әй. Менә мин нәрсәгә әйтер идем, татар белән башкорт халкы Дус булып, берсенә-берсе сәнгатьне күрсәтеп, берсеннән-берсе үрнәк алып, матур якларны. Әйе, әйе. Уфа, Казан дуслыгы менә шулай булсын иде дигән минем бөтен уем. Башкорт та безнең кеше, татар да безнең кеше, шулай бит. Шулай, тугры фикер.
Нәрсәгә?
Берсеннән-берсе яхшы якларны алып, ә башкортта ул югары Менә җырлаучылар бик күп. Әйе. Уфада инде. Татармы ул, башкортмы, э, теге русча әйткәндә не имеет значения. Э, бик күп талант ияләре. Менә берсеннән берсе алып, менә ул шулайрак, бу татарның тегесе көчлерәк, башкортның татар булса да башкорт диләр бит монда Уфада булгач. Әйе. Башкортның менә монысы шулай җырлый. Менә бер-берсе белән дуслашып, күтәреп калырга кирәк сәнгатьне. Димәк, милләтләргә хас бер шундый сыйфат булырга тиеш, сез әйтүчә. Милләтләр бер-берсеннән мәдәниятне, сәнгатьне, фәнне өйрәнергә тиешләр. Әгәр дә алар бу өйрәнү кабилиятен югалтсалар, димәк, алар да тормыш сәхнәсеннән төшеп калулары мөмкин. Шулай дип аңлатасыз. Әйе, очсыз әйбердән үрнәк алырга ярамый. Очсыз әйбер бүгенге, бүгенге генә әйбер ул. Менә очсыз әйбер, мәсәлән, очсыз туфли киясең, әйме? Аның гомере озын түгел. Әйе. Җыр сәнгате дә шундый әйбер. Хөрмәтле Мулланур углы Газинур Фарухшин җәнаплары. Бүген безне караучыларга үзегезнең иҗат җәүһәрләрегездән ниләрне тәкъдим итәрсез икән? Сезнең җырларыгызны бүген тыңлап, халкыбыз тагы да бер кат шәрәфләнсен иде дип догалар кылмактабыз.
Дөрестән дә, Мөхәммәт хәзрәт, нәрсәкәй, минем җырлар бик күп, матур җырлар да бик күп, әле яңалары да. Иң яратып җырлый торган җырым минем, кечкенәдән мин аны Таһир абый Якуповтан өйрәнгән җыр бу. Оренбур Чиләбе дигән җыр ни өчен аны җырларга? Чөнки Оренбурда башкорт татар, Чиләбедә башкорт татар. Һәм бу җыр нәрсә белән башлана? Уфа тараклары белән чәчемне тарыйм әле дип башлана. Шуның белән бу җырны яратам да матур.

Бисмиллаһир рахманир рахим. Дөнья Коръән Кәрим укый. Әйт. Шунысы хактыр ки, бәндәләр белән барлык җеннәр бергә җыелышып, Берсенә берсе ярдәм итешсәләр дә, Коръәнгә охшаш башка китап майданга китерә алачак түгел, диген. Дөнья Коръәнсез яши алмас. Чөнки Коръәннең инүен бу җиһан

Коръәнне хәзерге вакытта миллиардларча кешеләр укый башлады. Күкләрдә һәм җирләрдә булган барысы да Аллаһны зикер итәләр. Дөньяда Коръән укылгач, караңгылык таралды, җансызлар терелде, йолдызлар нурланды. Ул көннән башлап бу көнгә кадәр Дөнья тын да алмыйча аны тыңлаганнарга Коръәнне укый. Һәр заман җир йөзенең бар тарафларында да миллионнарча кешеләр Коръәннең сүзләре белән Аллаһыга шөкер итә. Дөньяның бар ягында да мөселманнар Коръәнне иң кәмендә 10 тапкыр башыннан ахырынача укып чыгалар. Шул ук вакытта дөнья атмосферасы Коръәннең миллиардларча баскысын табигатьнең йөзендә ясый. Һич арымыйча, йөз еллар дәвамында өзлексез Коръән укучысы бардыр бу дөньяның. Аны тыңлаган йолдызлар елмая, Гөлләр назлана, галәм аңа симфония булып үзе кушыла. Туктаусыз әйләнештә булган дөньябызның Коръән укучыларын галәм үзе тыңлый, хайран тамаша итеп. Коръәннең Аллаһ тарафыннан индерелгәненә ышанмаганнар. үзләре бер китап язсыннар да, аны дөньяга укытсыннар һәм галәмнәргә тыңлатсыннар. Яисә китапларын үлем түшәгендәге бер чирле кешегә укытсыннар да, аңа тыңлатсыннар. Яисә аны ахирәттә булучыларга багышласыннар. Каберләрне һәм кабердән аермасы булмаган дөньяларны аның белән нурландырсыннар. Яисә бу китап белән тереләрнең калп һәм рухларына тормыш бирсеннәр. Мәгънәсен белгән һәм белмәгән һәр кешегә, һәр тын алышында аның белән хозур һәм рәхәт бирсеннәр. яисә аның белән әүлияләр җитештерсеннәр. Аның белән падишаһларга һәм колларга, галимнәргә һәм наданнарга бергә дәрес бирсеннәр. Аның белән халыкларны тәрбия итсеннәр. Аның белән җир йөзенә гаделлек таратсыннар. Аның белән чирлеләргә шифа бирсеннәр. Аның белән кешеләргә һәм җеннәргә дөрес юлны күрсәтсеннәр. Аның белән йөз еллар дәвамында кыйтгаларга солтанлык итсеннәр. Аның белән иң усал халыкларның начар гадәтләрен тиз арада ташлатсыннар. Аның белән иң кыргый милләтләрне мәдәнияткә ирештерсеннәр. Аның белән галәмнең китабын укытсыннар. Аның белән кояшны, айларны, тауларны, диңгезләрне, кышларны, чәчәкләрне сөйләштерсеннәр. Аның белән дөнья һәм ахирәтне бер китапның битләре кебек әйләндереп укытсыннар. Ул китап турында меңнәрчә җилд китап язсыннар һәм аның һәр хәрфеннән бер кыйммәт чыгарсыннар. Аннан соң куллары белән язган китапны китереп 100 миллионнарча кешеләргә яттатсыннар. Миллиардларча кешеләргә гасырлар буена кабат-кабат кытсыннар. Һәм бер хәрефен дә үзгәртмичә Аны йөз елларча сакласыннар. Галәмнәр әфәндесенең ничек мөгъҗиза күрсәткәнен 14 гасырдан соң күзләре белән күрергә теләгәннәр, я дөньяны Коръән укыганда тыңласыннар, я мөселман намаз укыганда тамаша итсеннәр. Я булмаса, 14 гасыр Коръәннең дәүрләргә укыган фарманын тыңлатсыннар. Әгәр кулыбыз Мөхәммәдкә индергән Коръәндә бер шигегез бар икән, әйдә, аңа охшаган бер генә сүрә әйтеп карагыз. Аллаһтан башка бөтен булган ярдәмчеләрегезне чакырыгыз. Әгәр